Did you know ku e vukona bya wena ka ndhawu yaleyo u nga le ka yoho i xilotlela kumbe khiya ra swin'wani leswi van'wani a va nga ta fikelela loko wena u nga ri kona sometimes your presence endhawini yo karhi hambiloko u nga vulanga nchumu ku ku va ni ti-vibration to karhi leti tekaka ti ti ti va ka ti ri ti ti ti ri ti te hi attention ya wena you are not just a human being but you are the highest being

a nga ta swi kota ku ku nyiketa i address because address a wu ta yi cinca but then i ku nyike your imagination so that whatsoever that god communicates with you it comes direct to you loko u nga swi vulanga a ku na loyi a nga ta swi tiva ni vula hambi hi sathani leswi xikwembu ti-idea leti xi ku nyikaka toho ivi u khongela hi toho sathani has no power to break those ideas loko u nga vulavulanga most cases vanhu va ku tala va tsandzeka ku fikela ka ti-destiny ta vona because va vulavula ngopfu ku tlula ku endla The moment you say your plans is the moment the devil listens. Remember, the devil is a spiritual being. Iyingisa ishmoyen. The moment uvulavula, the way tintsumi ta wena ti twisaka xiswona is the way tintsumi ta Satan ti twisaka xiswona. Then tintsumi ta Satan ti ya ti ya tirhisa vanhu, the agent, ku va ti lwa na wena, ti lwa na destiny ya wena, ti lwa na leswi swi vulavulaka. u vona u hlamala swilo swa wena swi nga lunghi kasi ku na vanhu lava vulavulaka hi ku pfala swilo swa wena va nga ku naveleleki leswinene so now ni la ta ku byela ka ha sungula 2021 ku your imagination is the device leyi xikombo xi communicataka na we hi yona it's not a cell phone number it's not an android a yi operate futhi hi ti-device ta la misaveni but it operates hi spirit the spiritual connection of god so leswi ni nga ta ku byela swona a ni nga zi ni ematsalweni ni la ta ku byela ku wena u mani wena you are not just someone

that is why when you go deeper and look at things leswi endlekaka emisaveni leswi vonaka hi matihlo swi ya ngopfu swi famba ngopfu ti-vibration so you are the highest vibrant someone highest vibrational being leswi kotaka ku va ni xi communicata na xikwembu and xi kotaka ku declare xi kotaka ku vona na le moyeni and each and everyone has given that ability to see through the spirit but the problem i ku wena you don't believe in what god says to you and awutshembi e e e e e a, a connection lesikwembu xi nga yi veka ka wehe ku you can be able to control and you can be able to operate at a certain level ni tele ka ku byala namuntlha ku xin'wana na xin'wana lexi u swi lavaka a xi tshamanga ntirhweni a xi tshamanga tiboss ta wena a xi tshamanga ka mamiliyoni ya lotto xi tshame ka your imagination because your imagination is the, your imagination is the preview of the coming attraction so xin'wana na xin'wana lexi miehleketweni ya wehe xi endlaka sense loko u pfale matihlo u xi visualize u xi imagina u xi vona in your vision xi possible ku nga xi endla xi manifesta xi vonakala as long as you understand to shift things in the spirit believe that i am not just a human being but i am someone who is superior who can be able to control in the spirit loko xikhongelo se swi kota skes ku lwa na valoyi lava nga va voneki loko etlele but va hlangana na matlhari ya tintsumi hikuva u vulavule rito u ku father protect me with your fire loko xikhongelo se swi kota ku cinca ti-situation xikhongelo se swi kota ku vanhu hambiloko va hoxe murhi va ku ta hundza u kandziya u kandziya ku tlhela ku nga endleki nchumu what more about leswi u lavaka ku swi achiever evuton'wini because loko xikhongelo xi swi kota ku ku lwela tinyimpi vanhu va ku lava u fini but xikhongelo xi ku sirhelela ku u nga fi what about the achievements leti u nga ta u fanelaka u ti achiever evuton'wini what do you do problem hi talele ngopfu ku hi fanele hi pfuka hi ya ntirhweni yes hi ya mintirhweni but what about the vibrations that the lord has given to us we were given the abilities we were given the authority

2021 ya ha sungula 2021 ya ya ha sungula ku na swo tala ngopfu hi lava ku swi achieve evuton'wini problem a hi tshembi ku hikuva ya ha hanya hi nga swi fikelela ene hi swi vona swi ri swa van'wanyana hina swi nga hi faneli start now sungula ku shifta swilo in the spirit talk more about what you want happen in your life don't talk to wrong people but remind yourself every day ku u lava ku ti vona u ri kwini refrain your dreams every day go to your, uh, to your, to your book laha u tsalaka ko ti-goals ta wena u ye hinkwa masiku u ti languta remind yourself who you are you are not just someone but you are someone who is special someone who's got the connection with god someone who communicates with god so 2021 ya ha sungula Loko u swi kota ku khongela tinyimpi ti lwiwa ti hluriwa hikokwalaho ka swikhongelo swa wena, surely you can be able to talk things, ku vula swilo ivi u swi vona swi endleka ka 2021 leyi. All you need to do is to focus on what you think, focus ka we n'wini, focus loko u ri karhi u deal-a na swilo in your mind. start believing what you believe ku swi ta endleka and u ta swi vona swi ri ku endlekeni because the moment you believe and you pray about it you are breaking all the walls that were built around you ku u nga humeleli tshova majoko hinkwawo la sathana a timata va koho evuton'wini bya wena na mademoni na ma-agent na ma-devil worship u ta ti vona u breaker away free u ti vona swilo hinkwaswo swi ri karhi swi endleka u vona cosmo yi ku yingisela U vona nature yi yingisela, u vulavula swilo swi endleka. A swo va swa va mani leswaku humelela. But your imagination ku na vanhu va nga ni ti-plan but a va a to ti-plan ta vona i ti-killer plans but a ku endleki nchumu evuton'wini you know why because va na ti-plan but they are not willing to work and invest towards those plans. you know u nga va na tiplan ta ndzima u swi vona ku vona these plans i can be a millionaire in two years or in a year but without you standing up put effort u tirha to invest in that have a bigger plan and the vision see that business operating in a higher dimension before it even starts Bindzu ri vone ri ri ku endlekeni ri nga se sungula. Ti vone u hanya that lifestyle u nga se fika ka yona and believe in what you plan and tell God that God I believe that you were created me not to suffer yes Lord I believe you were crea you created me to prosper you created me to rule you created me to operate Loko madevoluxi vana ma Satanism ma operator, vanhu va ya tin'angeni va ya va khendla, va vuya va kuma timali, va vuya va dlaya vanhu, va endla ti sacrifices. Hina hi tsandzeka njhani ku ya ka Xikwembu hi fika ku, Father, I believe that you have given me the wisdom, I believe that you have given, you have given me the abilities. The, my word can be my paycheck. ku vulavula ka mehe can be my paycheck ku vulavula ka wehe can be your paycheck ku endla ka wehe swilo swa ku van'wanyani a va swi fikeleli can be your paycheck that is why namuntlha hi ri na ti-comedians successful comedians ku vulavula ka voho they have discovered ku va na mafenya and they made it in life hikuva swi twisisini ku hina this is what we can do best start now ti lavi ku wena u mani u lava ku ya kwini communicate with god let the universe listen to you let the universe listen to you 2021 a ku vi lembe ra wena i khale vaprofeta vaprofeta va ku 2021 i lembe ra wena 2022 i lembe ra wena 2020 i lembe ra wena a ri nge vi lembe ra wena u nga se ze u sungula ku tshemba ku wena you are divine wena you are special wena you have you have it in the inside of you wena you can make it you know vanhu lava nga na swo va nga humelela evuton'wini vunyingi bya va va lo tirhisa murhi it's because they understood ku god has installed a device ku nga miehleketo and they became passionate ka swilo leswi va swi endlaka and va paya focus va tlhela va swi byela xikwembu as much as they pray god protects them ku va lala va nga va dlayi and at the same time xikwembu xi va pfuna ku achiever tigolo ta vona xikwembu a xi mi endli kahle na le ka lembe leri 2021 can be your year